Була кайчак, була кайчак, гаҗәп күңел каты. Бер нәрсәгә юньләп ис китми. Үлем җиле исә күңел гөленә Яфрагын да ләкин селкетми. Йөздә бары мәгърур көлемсерәү, уйдан ерак дөнья мазасы. Шул вакытта менә әллә нигә тик язасы килә, язасы. Үтерсәгез әйдә, үтерегез, котырыгыз аннан, биегез, тик шагыйрьгә кара китерегез һәм кулына каләм бирегез.

Мин кабыздым җырда ялкын итеп Йөрәгем һәм хаклык кушканны. Җырым белән дусны иркәләдем, Җырым белән җиңдем дошманны. Алдый алмас мине түбән ләззәт, Вак тормышның чуар пәрдәсе. Шигыремдәге чынлык, ут һәм сөю, Яшәвемнең бөтен мәгънәсе. Үлгәндә дә йөрәк туры калыр шигыремдәге изге антына. Бар җырымны илгә багышладым, гомеремне дә бирәм халкыма. Җырлап үттем данлы көрәш кырын, җырлап килдем тормыш языма. Соңгы җырым палач балтасына башны тоткан килеш языла. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә Һәм үләргә кыю ир булып. Гомерем минем моңлы бер җыр иде, Үлемем дә яңгырар җыр булып. Ышанма. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, Ул егылган, арып, дисәләр, Син ышанма, бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс, Якын күрсәләр. Байрагыма каным белән язган Антым чакыра алга барырга. Хакым бармы минем абынырга, Хакым бармы арып калырга? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, Алмаштырган илем дисәләр. Син ышанма, бәгърем, мондый сүзне, Дуслар әйтмәс, мине сөйсәләр. Илдән киттем, ил һәм синең өчен Автоматым асып аркама. Илемне һәм сине алмаштыргач, Җирдә миңа тагын ни кала? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, Муса инде үлгән дисәләр, син ышанма, бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс, сине сөйсәләр. Туфрак күмәр тәнне, күмә алмас ялкынлы җыр тулы күңелне. Үлем диеп әйтеп буламы соң җиңеп үлгән мондый үлемне? Двинага. Двина. Әгәр синең агымыңны борып булса иде кирегә. Дулкыныңа төреп бу гәүдәмне алып китәр идең илемә. Мин теләдем көрәш давылында колач җәеп батыр йөзәргә. Тик чикләнде гомерем коллык белән. Бу хурлыкка ничек түзәргә? Агымыңны түгел, мөмкин булса, бөтен үткән тормыш юлымны мин кайтарыр идем кире борып, бирер өчен илгә җырымны. Күңелем риза туган туфрагымда бөтен авырлыкка түзәргә.

Килешә алмый күңелем коллык белән. Башны һаман шушы уй баса. Йөгерек дулкыннарың кочагына ал син, Двина, мине булмаса. Табыр идем, бәлки, мин юаныч дулкыныңда синең чайкалып. Күрсен халкым, үле гәүдәмнең дә аны сагынып илгә кайтканын. Двина, Двина, көчле агымыңны борып булса иде кирегә. Җырым белән бергә бу гәүдәмне алып китәр идең илемә. Муса Җәлил Моабит төрмәсендә үлем җәзасы көтеп яткан чакта үзендә Көлке шигырьләр язарга да рухи көч тапкан. Менә шундый шигырьләрдән берничәсе. Күршеләр. Күрше белән борыннан булмады һич татулык. Көн саен бер усаллык, көн саен бер катылык. Мин кибәргә кер элсәм, ул чыгарып көл түгә. Мин коймага кар өйсәм, ул таратып бетерә. Быел абзар артыма чәчтем кызыл кәбестә. Күршем инде билгеле, киртә миңа һәр эштә. Минем кызыл кәбестәм, кыяклангач, өлгергәч, быел бәлеш ашыйм дип, эчкә җылы йөгергәч, бер көн күршем базардан алып кайтты бер кәҗә. Оныта алмыйм бу мутлыгын аның шушы көнгәчә. Каһәр суксын, җир йотсын бу өметсез кәҗәне! Нинди каты кыйнап та җитмәде бит әҗәле! Һәр көн килә кунакка мут басып тоякларын. Кыеп, кыркып бетерде кәбестә кыякларын. Бетте бакчам, кырылды. Һич чара юк каһәргә. Охшап калды түтәлләр бомбаланган шәһәргә. Хәзер инде ачудан кәбестәмне ташладым һәм күршемә үч итеп, бүре асрый башладым. Бер көн күршем кәҗәсен суеп кунак чакырды. Мине түргә утыртты. Шундый әйбәт, акыллы. Белмәгәнмен күршене, ул шундый ипле икән. Бакчам саклый алмадым, үзем гаепле икән. Күрше сөеп күршесен дусларча сүз катмаса, юк ачуны бар итеп эчтә бүре сакласа! Иң начары шул икән. Тәүбә, тәүбә бу эштән! Кунак итәм күршемне, өлгергәч тә кәбестәм. Табут. Туксан яше тулды Фарук картның. Йокысыннан бер көн уянып утырды да, ике кулы белән башын тотып, озак уйланып, әйтте картым, Җитәр, күп яшәдем. Кирәк әзрәк оят белергә. Вакыт инде, гүрне кайгыртырга, мин килмәгән җиргә гомергә. Вакыт инде дөнья ләззәтләре, михнәтләрен читкә ташларга, түшәгемә ятып тыныч кына соңгы көнне уйлый башларга. Шулай диде дә ул чыгып китте табут ясатырга остага. Чәч алучы белән табутчының ишекләре бер үк тупсада. Керим диеп табут остасына борылганда, сул як ишектән килеп чыкты бер кыз, ал яңаклы, ак халаттан, кызыл читектән. Күзләрендә яшьлек, ямь, матурлык, нинди йөрәк күреп сөенмәс, нинди картлык аңа тезен чүкмәс, нинди үлем каушап чигенмәс? Кабындырды кызның күз карашы Туксан яшьлек тузган йөрәкне. Кыз эндәште көлеп шаян гына, Нихәл, бабай, табут кирәкме? Юк! Табутка, кызым, иртә әле, Үлем тотмый әле якамны. Сакал басты иркәм, бераз гына Төзәтәсе иде сакалны.

Исем китә, диде, бу гашыйкка, карап торсаң, кеше шикелле. Аңламыйча, ахмак, эшнең төбен, нигә шулай кыза, тузына. Мин ашасам аның чәчәкләрен, сөт бирәм ич, сөйгән кызына. Минем сөттән аның йөзе алсу, минем сөттән таза, сөйкемле, тәне йомшак аның, тешләре ак, яңа сауган сөтем шикелле. Уйга калды гашыйк. Чын да, диде, ник тиргим мин бу Сөтбикәне? Ул бит һәр көн, кырдан үлән җыеп, каймак белән сылый иркәмне. Азык булсын гөлем сыерына. Мин теләмим артык һичкемне. Миңа шул да бәхет, әйдә, иркәм, Каймак итеп эчсен гыйшкымны. Һәм юанды гашыйк. Хәзер көн дә чәчәк җыеп чишмә буенда, кызга түгел, китереп чәчәкләрне ул ашата икән сыерга. Соңгы хатирә. Ягымлы эндәшеп һәм серле елмаеп арбадың микәнни син мине шулай ук? Мин инде карт кеше, нигә бу юләрлек? Саргаям, ябыгам, бит кеше көләрлек. Тик сине күрергә мин киләм бу чатка. Йөрәгем калтырый бизгәктән шул чакта. Бер туңам, бер кызам, яшь чагым шикелле, Син генә дөньяда иң матур, сөйкемле. Миңа күп кирәкми, тик назлы көлешең Һәм сөеп сыйпавың чәчемнең көмешен. Син миңа соңгы бер хатирә яшьлектән, Гөл иркәм, миңа бит шул җиткән, шул җиткән! Соңгы җыр. Җир йөзе шундый киң, күңелле һәм якты, Тик төрмәм караңгы, ишеге йозаклы. Күктә бер кош оча, югары, югары, Мин ауныйм идәндә, кулларым богаулы. Тышта бер гөл үсә, Яңгырда коенып, Мин кибәм, мин сулам, Төрмәдә боегып. Мин беләм, бик татлы да Яшәү тойгысы, Тик инде мин үләм. Бу җырым.

Мин кызымны кыстым күкрәгемә, шатлыгымнан шашып, исереп. Шунда сиздем нинди көчлелеген мәхәббәт һәм сагыш хисенең. Чыгып киттек шуннан без болынга, гизеп йөрдек чәчәк диңгезен. Нинди татлы яшәү, көчле сөю, нинди якты, иркен җир йөзе! Мин уяндым. Урыным шул ук төрмә, кулларымда шул ук богаулар. Баш очымда шул ук кайгыларым уяныр дип көтеп торганнар. Аһ, ник үрти мине хыял белән тик тилертеп кайтмас язларым? Ник төш кенә минем шатлыкларым? Ник бетмәс өн, кайгы газабым? Бөрлегән. Җыеп кырдан бөрлегән, Килгән иркәм бер генәм. Ә мин аңа сөюемне Белдерәлми тилмерәм. Кунак итә гөл генәм Мине бөрлегән белән. Белми ләкин. Иреннәре иң өлгергән бөрлегән.

Кичер, илем. Кичер мине, илем. Синең бөек исмең белән килеп сугышка, данлы үлем белән күмәлмәдем бу тәнемне соңгы сулышта. Юк, мин сине тузан бөртегедәй сансыз гомерем өчен сатмадым. Волхов шаһит, изге сугыш антын соң чиккәчә керсез сакладым. Мин курыкмадым, өстән яңгыр төсле яуганда да туплар ядрәләр, каушамадым, кан һәм үлек белән тулганда да тирә әйләнәм. Алда-артта, уңда һәм сулымда киселсә дә юлым, күкрәгем яраланып канга төренсә дә, көчсезләнеп мин яшь түкмәдем. Мин алдымда күрдем шыр сөяктән котылгысыз үлем шәүләсен. Кил син миңа, үлем, бар гомерем коллык белән төгәлләнмәсен! Мин түгелме дуска хат язучы, Борчылма дип тормыш юлдашым. Соңгы тамчы каным тамса тамсын, Тик антыма таплар кунмасын. Мин түгелме шигырь утым белән Ант итүче канлы сугышта, Үлемгә дип ачы нәфрәт белән Елмаермын соңгы сулышта. Соң чиктә дип синең мәхәббәтең җиңеләйтер үлем газабын, илемне һәм сине сөюемне каным белән җиргә язармын. Тыныч булыр йокы, тормышымны бирсәм диеп туган ил өчен. Ышан, илем, шушы ант сугарды йөрәгемнең соңгы тибешен. Язмыш көлде. Үлем кагылмыйча үтте яннан минем тирәләп. Нишлим, нишлим, соңгы минутымда пистолетым итте хыянәт. Чаян чага үзен соңгы чиктә. Бөркет ярдан түбән ташлана. Мин соң бөркет түгел идеммени, баш ияргә шуннан башкага? Ышан, илем, шундый бер көт идем, мин дә, соңгы минут килгәндә, әзер идем мәгърур канат җәеп, ташланырга ярдан түбәнгә. Нишлим? Сугыш дустым пистолетым соңгы сүздән кинәт баш тартты. Богау салды дошман кулларыма һәм хурлыклы юлдан атлатты. Тоткынлыкта хәзер мин. Һәр көнне көн чыгышын комсыз күзәтәм. Шигырь булып чыга үч ялкыны яраланган лачын йөрәктә. Көн чыгышы дуслар кулындагы байрак булып көн дә кызара. Белмисез лә, дуслар, тоткын күңел күкрәктәге җәрәхәттән түгел, Канлы үчтән шулай кыса да. Тик бер өмет, дуслар, сезнең сафта табар соңгы көрәш теләген яраланган, ләкин тар коллыкка баш имәгән керсез йөрәгем. Бүреләр. Кешеләр сугыша, кан коя, Киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында Иснәнеп йөриләр бүреләр. Күпме кан, күпме яшь ат ите. Ялтырый бүренең күзләре. Бит моны төн буе атышып Тураган кешеләр үзләре. Бүреләр башлыгы карт бүре исереп кешеләр канына йөргәндә сискәнеп туктады бер авыр яралы янына. Яралы ыңгыраша, саташа, каенга терәгән башкаен. Кызганып егетне җил белән тибрәнеп сыкрана ак каен. Кызганып егетне җылыйлар Миләүшә һәм Ләлә чәчәге. Тәгәри үләнгә чык түгел Гөлләрнең гөнаһсыз яшьләре. Карт бүре егетне иснәде, аптырап күзенә карады һәм кинәт нидәндер сискәнеп, бер читкә тайпылды яралы. Яралының зәгыйфь сулышы бәрелде бүренең борнына, Юк, бүре тимәде, чак кына борылып, юнәлде юлына. Таң белән килделәр кешеләр, күрделәр яралы егетне. Яртылаш ул тайган исеннән, шулай да яшәве өметле. Кешеләр егетнең тәненә кыздырып шомпыллар бастылар. Туйганчы җафалап, соңыннан ялгыз ак каенга астылар. Кешеләр сугыша, кан коя, киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында иснәнеп йөриләр бүреләр.

Сөю. Өзелеп сөйде егет. Кыяр кыймас ачты аңа бер көн йөрәген. Сөям диде. Ләкин назлы кызның ишетмәде мин дә дигәнен. Кыз яратып юри әйтмәдеме, әллә чынлап яратмадымы? Тик көчәйде егет йөрәгенең сөю белән канатлануы. Сугыш килде. Аеры биркәсеннән ут чүленә тартып китерде. Сөю аны алга җитәкләде, ярасыннан канын киптерде. Кызы өчен, туган йорты өчен ул алдында булды көрәшнең. Егетлеген шунда күрсәтмәсә, егет диеп аңа кем дәрсен? Сөю белән үзен көчле сизеп, ул атлады дәртле, өметле. Җиңү таңы җирдә кабынганда, ядрә екты, ахры, егетне. Ул саташты соңгы сулышында, Үлем исе аны исертте. Сөям! диде. Һәм ул иркәсенең Мин дә дигән тавышын ишетте. Кызыл ромашка Иртәнге таң нурыннан Уянды ромашкалар Елмаеп, хәл сорашып Күзгә-күз караштылар. Назлады җил аларны, Тибрәтеп ак чукларын. Таң сипте өсләренә Хуш исле саф чыкларын. Чәчәкләр, кәефләнеп, Җай гына селкенделәр. Һәм кинәт шунда гаҗәп Бер яңа хәл күрделәр. Ерак түгел моңаеп Утыра ромашка кызы. Тик чуклары ак түгел, Кан шикелле кып-кызыл. Ромашкалар бар да ак, Аерылмый бер-береннән. Ничек болай берүзе Ул кызылдан киенгән? Әйттеләр, Син, сеңелкәй, Ник үзгәрдең? Нишләдең? Нидән кызыл чукларың, нидән алсу төсләрең? Әйтте кызыл ромашка. Төннә минем яныма ятып батыр сугышчы атты дошманнарына. Ул бер үзе сугышты унбиш укчыга каршы. чигенмәде. Тик таңда яраланды кул башы. Аның батыр ал каны тамды минем чукларга. Минем кызыл күлмәгем бик охшады чулпанга. Егет китте, мин калдым канын саклап чугымда.

Түзмәдемме, иксез-чиксез сабырым яшем белән агып беткәнче. Һәр хәшәрәт җирдә теләгәнчә суда йөзде, суда җебенде. Ә мин менә Соңгы сулышымда да чылаталмыйм кипкән ирнемне. Мин күрмәдем дуслык, дус урнына богау кысты минем кулымнан. Кояш. Ул да үләр минутымда Мәхрүм итте мине нурыннан. Үләм дидем, ярый тик кайгырдым, Күреп үлсәмче дип кызымны. Анам кабере, туган туфрагыма Куеп үлсәмче дип йөземне. Нигә миңа төрмә кабер булды? Ник кан юды йоклар урнымны? Җирне әллә артык сөйгән өчен җылысыннан мәхрүм булдыммы? Дөнья, сине Ләйлә төсле күреп, Мәҗнүн гыйшкы белән яраттым. Ә син минем керсез йөрәгемне вахши этләреңнән талаттың. Айрып мине анам, ватанымнан кай җирләргә китереп ташладың. Еласам да үксеп, үз илемнең туфрагына таммый яшьләрем. Туган илем, үксез улың булып, Үләм инде читтә тилмереп. Яшем барсын сиңа елга булып, Каным шытсын кызыл гөл булып. Бер үгет кешелек турында. Мин күп күрдем филдәй кешеләрне. Киң күкрәкле, тимер бәдәнле. Тик күрәсе иде эше белән кеше булган иң чын адәмне. Кем сокланмас көчкә, тимер сынса һәм су чыкса баскан эзеңнән. Тик ни файда, көчең филдәй булып, эшең булса чыпчык тезеннән. Эзе калсын керсез намусыңның Ни үтсә дә синең кулыңнан. Көчлелегең белән горурланма, Кешелегең белән горурлан. Һәр адымыңда синең туры акыл, Көчле йөрәк эзен күрсеннәр. Кылыч белән түгел, турылык Һәм чынлык белән көчле кешеләр. Син яшәмә җирдә файдасыз бер түмгәк булып тигез урында. Янып калсын гомерең маяк булып үзеңнән соң килгән буынга. Утта булган балчык кире купмас.

Кошчык Чәнечкеле тимер чыбык белән уратылган безнең йортыбыз. Көне буе шунда казынабыз. Әйтерсең лә, тирес корты без. Кояш чыга койма аръягында, Күрше кырлар нурга коена. Тик нигәдер аның нуры безгә тими үткән төсле тоела. Ерак түгел урман. Кыр, кемнеңдер ишетелә чалгы кайравы. Кичә шуннан бер кош очып килеп, шул коймага кунып сайрады. Чакырсам да, кошчык, син бу йортка үзең теләп очып кермәссең. Керә күрмә. Безнең кан яш йотып интеккәнне үзең күргәнсең. Сайра безгә шушы нәләт төшкән койма аша гына булса да. Шунсы да бит безгә зур юаныч, җырларыңнан күңел тулса да. Син очарсың, бәлки, минем илгә, Син ирекле, җитез канатлы. Тик әйт, кошчык, синең минем янга Бу килүең соңгы кабатмы? Соңгы кабат булса, тыңла, кошчык, Соң теләген мәгърур җанымның. Оч син илгә, нәфрәт һәм мхәббәт Җыры булып тоткын шагыйрьнең. Ук шикелле үткен канатыңнан, Таң шикелле якты җырыңнан Таныр сине халкым. Бу диваның соңгы җыры Көрәш кырыннан. Чәнечкеле чыбык бәйләсә дә, Дип шагыйрьнең аяк-кулларын Бер көч тә юк җирдә богауларлык Аның кайнар йөрәк моңнарын. Оч син кошчык, көчле җырым булып, Шушы сиңа соңгы теләгем. Тәнем калсын монда, нәрсә ул тән? Барсын илгә минем йөрәгем. Сөеклемә. Еллар буе бәлки хатым булмас, Хәбәр булмас минем турымда. Туфрак күмәр баскан эзләремне, Үлән үсәр киткән юлымда. Тешләреңә бәлки кара киеп Кайгы баскан килеш керермен. Еллар юар үзен йөрәгеңнән Сине соңгы үпкән көнемнең. Беләм, сиңа чиксез авыр булыр, Ялыктырыр сине бу көтү. Кирәк төсле булыр күңелеңдә Ул юк дигән уйны бер көтү. Минем өчен, бәлки, бар нәрсәдән, Кыйбат булган сөю хисеннән Мәхрүм булып бер көн көтмәгәндә, Мин чыгармын синең исеңнән. Аңла, бәгърем, менә шул вакытта, шул вакытта күңлем кимсенер, шунда гына үлем җиңсә җиңәр, кайтыр юлым бәлки киселер. Мин моңарчы синең көтү белән көчле булдым сугыш кырында. Синең сөю серле тылсым булып саклап килде йөргән юлымда. Егылсам да, җиңәм дигән антым Хәтеремдә минем һәркайчан. Син үзең үк рәхмәт әйтмәссең бит, Илгә җиңү алып кайтмасам. Көрәш озак, юлы урау булыр. Син көт, бәгърем, өзмә өметеңне. Уттан, судан исән алып кайтыр мәхәббәтең сөйгән егетеңне. Яшь ана, авыл яна. Шәфәкъ нуры булып уйный күктә яңын шәүләсе. Күмерләнгән инең тупсасында Аунап ята ана гәүдәсе. Алты айлык бала елый-елый капшый аның сулган күкрәген. Ятып суыра, туктап карап тора, үксеп уа аннан күзләрен. Палач үзе кача көнбатышка, өстерәлә ватык кимәсе. Куан арттан ядрә булып, ана каны, бала күз яше. Күрше кызы Сәрвәр базда иде. Ишетеп чыкты бала тавышын. Кинәт куркып, сүзсез катып калды. Үлгән килеш күреп танышын. Ул баланы алды кочагына. Яшен сөртте, үпте, юатты, алып кайтты, җылы сөт эчерде, кулларына алып уйнатты. Ул сикертте аны тезләрендә, Ана дәрте анда кабынды. Бала көлде. Аннан, Әннә! диеп, күкрәгенә аның сарылды. Сәрвәр әле бары унҗидедә, тормыш аңа яңа башлана. Ул елмая ана назы белән, ана бәхте белән шатлана. Сез күрерсез, шундый матур итеп ул баланы карар, үстерер, тәрәзәдән һәр кич яшь ананың дәртле бишек җыры ишетелер. Күңелем оча минем канатланып, аның җырын тыңлап узганда. Рәхмәт сиңа, илем, шундый йөрәк биргән өчен безнең кызларга. Сәгать. Сәгать суга дан дан хәбәр бирә таңнан бакчага барырга Унбиш минут калган. Сикереп торды Марат, күрә эшләр харап. Тагын соңа калган шул йокыга карап. Сәгать йөри, келт-келт, тиз бакчага кит, кит. Марат аңа дәшә, тукта, мине кет, кет. Сәгать җырлый, динг-динг, мин бит туктый белмим, моннан ары динг-динг, миңа карап йөр син. Багышлау. Кояш, кояш, синең нурларыңнан кемнәр генә рәхәт тапмады, кемнәр сиңа ялан арка биреп, Кәефләнеп, кызынып ятмады. Синең назың, синең җылың белән кайсы күңел чәчәкләнмәде? Син иркәләп баштан сыйпаганда, кайсы егет рәхәтләнмәде? Син үстергән гөлләр, чәчәкләрне кайсы күкрәк үзенә кысмады? Син пешергән тәмле җимешләрне Кайсы ирен суырып эчмәде? Мин үземне санамыйм да. Яшьтән бирле кояш гашыйгы. Нинди генә яңа җыр язсам да, Багышларга сиңа ашыктым. Үткән тормыш кара һәм кояшсыз, Күктә булган кояш җирдә юк. Шуның өчен бөтен җирдәшләрдән Рәхмәтем дә сиңа калышмый. Бу җырымны мәңге көләч йөзле якты кояш сиңа багышлыйм. Җырлыйк, дуслар! Безнең җырда сөю тәмлелеге, безнең җырда яшәү шатлыгы, безнең җырда илнең ямьлелеге, һавасының киң, һәм сафлыгы. Иптәшкә чәчәк исен ел да иснәр өчен бер кыш аша бер җәй җәйлибез. Кояшлы көн чәчәк бүләк итсә, болытлы көн без ут чәйнибез.

Сез каһарман шагыйрь Муса Җәлил шигырьләреннән сөлгән әдәби композиция тыңладыгыз. Шигырьләр Татарстанның сәнгать осталары Габдулла Шамуков, Ринат Таҗетдинов, Фатих Кылбарисов, Айрат Арсланов, Рәшидә Җиханшина, Гәүһәр Камалова һәм Шахсәнәм Әсфәндияров язмаларында яңгырады.